tun tum ka video ah chuan hemi thing hnung lamah hian ka awmna lai tur thuk takin ka laikhuar dawn a tichuan helai thing hma lamah hian helai velah hian luh thlakna lai tur a kawngka-- ka lai thla leh dawn a. Thing mawih te hrui zik kung te hi han ti fai vek phawt teh ang. Hling a nei a, fim khur ngai lutuk. Hei a hling hi zum tha khawp mai a, a ro vel te pawh hei lei a tla hi awm nual a, chuvang chuan fim khur a ngai dawn a. Kuta lut pal nih chuan chawi a tui lo dul tuk. tuna ka rin kha a ruang am tur ania han lai tan tiang

fit niang vel lai to a tunah hian fit li atanga fit ngang vel lei ka tuma a eng pawh chu ni sela mei chhem phawt tiang thosi rawn tam tan tlat a kan pir son dei chu lai

Ban khur te thlan khur ang te hi tlemin a zuih deuh lek lek thin a, mahse hemi chu tlemin ka ti parh deuh zawk dawn a, a chhan chu ka awmna lai tur ber ni vangin a zau kha a pawimawh a. Tikhan a kawngka lampang hi lai ve leh phawt ila, tianglai velahin ka lai phei dawn a, chumi ka laih zawhah chuanin tlemin lai thuk leh deuh ila tha in ka hria.

hemi hi a hnuai lampang zung a nia tan a ngai dawn a mahse la hei bak hi tan a ngaihka reng lo a dang a awm lo vang khanin a hmalam atang hian lai ve thung ila fit ni bial angin lai ila tiang hian he lai vel thleng hi sela.

hei han tan leh phawt tih ang.

ka awmna lai tur zawng khu el angin ka zuah a a bak zawng khu inchi sarih velin ka lai khuar ta a ka mutna zone ding lamah hian thuk tur ka lai phei dawn a tichuan a khuchhuah hi a chung lam atang hian ka verh thla dawn a ni.

Tikhanin suahdur in phun a lai saw mei chhemna zawn kha nia a khaw chhuah tur inver thla than teh ang. ka ver zo e fit hnih a thuk vel niang balu nia vera har lo zawk hlauh a. Khum i ka awmna lai tur khu el angin ka ti pawng ta a, khung a pawng zawng khu mau in phah chhuak teh ang. Ka mutna lai tur mau ka phah zawh hianin a chung ka siam dawn a, phui tha takin ka siam dawn a, chirh ka bel vek dawn bawk a, a tawp thleng lo en dawn nia, video ngai a let leh ang.

ar tu yan chhum phat tiang mi no hian an chhum ila A kua hi zau a hei a khu pawh a rawn chhuak tha khawp mai. Coffee tur ni ve thung luan a, sir lamah hian en lo inchhuang lum ve se la. Helai ka thing reiah hian thing ka chhun phei dawn a, ka kham phei dawn a, chumi chu a chung tur a ni dawn a ni. Tikhan hei a chung awm dan tur chu ni dawn a, thing ka kham phei ang hian ka kham phei vek dawn a, tichuan saw lampang ka tih hniam na chhan chu ka ti sang a nih chuanin a hnung lampang bang kha pin leh ngai dawna khami kha a buai thlak a tisawn ka ti hniam ta a ni a chhung lampang a zau tho a fit nga chho dawn a niang helai a hniam lai ber pawh hi

tikhan a chung thing ka kham zo a tunah chuan chirh in belt a ni ang.

tikhan a chung chu ka vur zo ta e a phui tha viau ang chu tunah chuan mai khaw chhuah saw ka buaipui tan dawn a ni ka rem kual dawn a

tikhanin mai khaw chhuah ka zo ta e chhawng thum vel ka rem chhoin ka hria a thim mup mai khu ngai bawr hi tlem tlem kan ti fai deuh a hei tunah chuanin a kawngkhar han buaipui tan tih ang.

tikhanin a chhung lampang ka zuk ti fai vek tawh a chuan kawngkhar pawh khar theih mai turin a inpeih fel ta a awle eng pawh chu ni sela zukin bual phawt tih ang zukin ti fai tih ang.

hemi hi den tur a nia a chhungah hian changel te bawkbawn te. An chiri te, hmarcha te, chuan arsa te awm a, hemi hi chu pawnah ka siam dawn a. A lian thei ang berin mei hi han tial phawt teh ang. Ka hmeichhem pawh alh tha tawh khawp mai. Saw a rawn khu chhuak a, chulai tang pawh chuan Sawti a rawn khuk vak vak tawh se chuan a alh tha vak lo tiin a ni mai chhung lamah. Tah hian arsa awm a, hemi ka arsa hi sil sa vek a nia. awle an ei tan tiang hemi hi arsa kha nia chuan hemi hi den kha an chiri te bawkbawn--

a vut nghal vek ah ka hnung zang ka kawng zawng zawng kham chho vek heti ka mut chiah hianin ka hnung zang vel a kham vel pawh hi a zia sawt mai a chang viau na chu ka light ka off chiah a mei pawh chu tichuan alh vak lo se lah a tawk chiah chutia a lo lin ve mai mai chuan a alh anih chuan pui leh khatah khan a zo leh duak dawn a. Saw lamah sawn ka bag kha ka dah a, tah hian ka chem te a, ka hreipui a ka hreite hi chu he lamah kawngka lamah hian ka dah a mut tui uleh. ka lai thi thi trep to minute som po dai to lo mai thei